Сәлам дуслар, минем исемем Зилә һәм бүген без Ялкын командасы белән IT паркта. Биредә бүген Татмедианың коллегиясе уза. Һәм бүген без журналистлардан, редакторлардан, төрле язучылардан аларның яраткан газет-журналларын, радиостанцияләрен билгелибез. Нәрсә килеп чыгыр микән? Ялкын җигәр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Бу мин, бу мин. Бу опять мин.

Шаян ТВ однозначно. Татар радиосын это с ноги мин выключаю обычно. А Шаян ТВ мы Интертат мы?
Вот уже интертат можно. Интертат мы Казан утлары мы? Казан утлары, я лично Казан утлары на лампочки поставлял. Бөтен освещение, это моих рук дело. Шәп. А, Казан утлары мы Шаян мы?
Шаян? Шаян журналы. А, Чаян, нормально. Ул бар мени хаман? Бар ул, әлбәттә.
Это

Идел журналы. Соңгы сорау, бик мөһим сорау. Идел журналымы, Ялкын журналымы? Икесе дә.
Дуслык җиңде, дуслар. Беренче сорау, Татар-информ шәхри Казанмы? Татар-информ.
Икегә бүленде. Татар-информ, Татар-информ Шаян ТВмы?

Бу бик авыр сорау, чөнки мин үзем кечкенә бала әтисе буларак, һичшиксез минем 24 сәгать тәүлегенә Шаян ТВ телевизорда. Йөрәк нәрсә сайлый? Әмма йөрәк сайлый татар радиосын, чөнки 11 ел гомеремне шушы радиода үткәрдем, дип әйтик.

Шаян ТВ. Шаян ТВ Казан утларымы? Шаян ТВ. Шаян ТВ. А, так, Шаян ТВмы, Шай- Шаян журналымы?
Ой. Шаян журналы.
Сиңа Шаян журналы ошый торгандыр да. Менә мин Шаян ТВ дигән Шаян ТВ. әле. Киттек.
Ә, Шаян ТВ безнең җиңүче.
А, Шаян ТВмы Ватаным Татарстанмы? О, ватаным Татарстан.
А, Менә аларның бит инде икесе дә кирәк. Шаян ТВ да кирәк, Ватан Татарстан да кирәк. Кайсына прям Ватаным кирәк? Татарстан. Монда инде өлкән әз генәгә җитдирәк булырга кирәк. Юк, ә безнең киләчәк бит яшьләр кулында. Аңлыйсыңмы син шуны? Шаян төбе булсын әйдә.
Спор бетә дә башлыйбыз, яме? Әйдә. Шаян төбе булу димәк. Шаян төбеме, Китап радиосымы?
Китап радиосы. Китап радиосы. Һәм соңгы һәм бик мөһим сорау, Китап радиосымы, Ялкын журналымы? Ялкын журналы!
Мин монда вау тип ака. Мин әзерләнмәдем, ялкын журнал. Шулай килеп чыкты ничектер. Үзеннән үзе килеп чыкты шулай. Юк, миңа чынлап та менә икесе дә шул хәтле кеше. Мин чын бирәм. Каядыр монда иде.
Икене куялар.
Ләкин без ялкын журналы дип язып куябыз, ям, простите, пожалуйста. Ярый, Зелюшка, ну син молодец, конечно. Татар Татар информа шәһри Казанмы?

Китап радиосымы?
Ялкын журналымы? Ялкын журналы.
Әлбәттә, дөрес җавап. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт үзегезгә.
Дуслар, шуның белән сораштыруыбыз тәмам. Бүген безнең кырыебызда бик күп талантлы журналистлар, музыкантлар һәм язучылар булды. Һәм нәтиҗәдә безнең Ялкын журналы җиңеп чыкты. Без моңа бик шатбыз һәм сораштыруны тәмамлыйбыз. Пока-пока!